people una welcome back to my channel today sheiks olu of the big brother naija level up season he don come out to call call him girlfriend fans wey dey call the rebels He come out to come call the raz after wetin sup between them, and also one he don come out to come complain about how sex starved she don dey since this big brother naija show start contrary to wetin zion and chinwe tok so sheikh and bello for some time now we neva really hear anytin special about dem even all di housemates ex housemates all of dem just dey dey live dia life dey go since we don get new favourite new pipo new entertainment fresh faces and all of dat but today is like sheikh come with shakabula to come attack bella fans and bella fans dem don give am beta wotowoto. So a particular person wey be say be Sheggz fan just come out to appreciate um, Sheggz and Bella and everything, just dey try to talk say e dey proud of them. Instead of Sheggz to just accept the uh, appreciation tweet, he just go ahead to go dey tweet tweet. And another say Sheggz na person wey be say he dey talk things the way the thing be, he no dey sabi sugarcoat things. So the person wey be say um, cause all these gbasgbos, the girl come out, she come say, let me put it here, big Sheggz xbiggbella my babies you make you make so proud how you went more private it gives the star power feel literally the person just dey appreciate the fact to say bella and shears remove their relationship from the public eye for some time now that's why we never hear from them since so shears come come back and say laugh out loud all my fans they support bella her own fans hardly ever support me too funny abeg come put hand emoji that is in the the emoji wey be say dey hate person so as he put out that tweet people come dey call am out dey call am names he come continue he come say it's not about any drags it's about us telling the truth we push their shee all the time and the best they can do is return is insult or cause problems very raz people which means bella fans wey dem dey call the rebels they are very raz wetin sean dey um prefer say sean from wetin shegs dey talk e show talk say wetin dey try to explain be say anytime wey be say um, im get endorsement deal or all of that say na only im fans na dey push am bella fans no dey gree support am say but when e reach bella turn im fans go support bella bella fans go support am that's why she dey always progress for everything wey be say she dey do so this statement vex um rebels well well for shex to come out to come call dem name like raz don decide to table a matter, dey open space, dey drag am, dey open comment section. If you go every comment section, na Sheggz na im dem dey drag for there. The first person here wey call out Sheggz for this e tweet come say his friend Sean knew what he saw when he said Sheggz was in a subconscious competition with his babe for brands and engagement. She got all the international deals while he's struggling. Low key, Madivs and Van Cleef wob indeed, Nioti ship pressing his neck. e sure me kpai how wetin concern niyoti nio and beauty ship wit um bella and shek ship na fans um na wa anoda one com com say i blame bbn fans for spoiling dis housemate cos why does shek feel fans are obliged to support him laughoutloud all dis housemates do is take and take from dia fans some of whom are even struggling demselves kai no be say

pesin kon kon kon sey pipol dat wi difend mojua just for dia deluluship to watch to wax strong sheggz was a terrible pesin in and out it was toxic as fuff wit bella but shupi pipol dat lack romance and relationship in dia lives kudnt see it. Wi all watch di way sheggz take treat bella for inside di house di konstant name kolin wey to di extent sey ebuka gatz to address di issue wey bi sey bella kon even dey support her boyfriend and all of dat. When he come out from the house, the backlash was too much and the girls still supported him. I no dey say the way Shez put out that tweet dey right, but if una check am well, the guy actually the guy actually dey talk fact. Eh, the truth be say most of the fans wey be say Shez get na shippers. Bella get her own fan base gangan, but the fans wey be say really Shez really get na shippers. If una see am, Shez comot for the house on time.

bin all ova his comment section insulting him i saw some on youtube you don need loyalty from our fans do what you can do peace advice wey dis pesin give sheggz na di most genuine and kind heart advice wey i don see anybody give di boy he he just need to stop to dey expect things from pipo so dat he no go dey dey disappointed I hope all this insult will be say Bella fans in such shares, you no go take am out on Bella. I'm not saying that it's going to hit her or something. I just they say make you no go take am out on the girl. So onto Wani matter. Wani, as we all know, the girl not the rest. She dey always give haters things to talk about. So today she she they have a conversation with Chizoba and OC, and according to her, she just asked the question, say how people take they live without sex because di last time she had sex was during dia lockdown and it was weeks ago and di bodi her bodi don dey shake una remember say wen zion and chinwe come out of di house dem claim tok say um wanni and shawn dem don knack knack demsef for every nook and cranny of dat um big brother house so e come be as if maybe um one im spirit don dey tell her say it's like people don dey complain oh for the too much knacking wey me and Shears knack abi um Sean knack. She come dey come out dey put out a disclaimer. I no know whether I go call this one disclaimer. So as she talk that thing, na im Chizoba come tell am say normal na. The other one come tell am say make she no look Chizoba o say Chizoba normally nobody dey tidy Chizoba so make e no reason Chizoba matter. So Wani come dey try to explain say this na the longest wey she don dey without sex and the thing don dey actually dey do her somehow so the the fact say she come out to come bluntly talk talk say e don tey wey be say she have sex and how people take dey live without sex that thing come bring drags for her again because people come dey say as a woman you need to dey discipline you need to be this you need to be that the society expects a lot from a woman from wetin we don see for Wani Wani na the contrary of wetin the society want from her so the first person here wey call Wani out come say Wani dey use brain for una, person wey don knack tire defense mechanism come put laughing emoji, another person come hiss come say indiscipline is this what you want people to watch? another one come say so is Chinwe and Zion lying? the next person say we all know Wani and Shawn hasn't had sex was expecting to see it in di HOH space but dey get to sleep peacefully. I love blunt people that's why I love Wani. Nobody dey holy, we all love sex. Speak for yourself, there are a lot of people wey be say no love sex, that's just the honest truth. A lot of people dey like that for this earth wey be say they no like am. some e might be medical issues some just their body no just work everybody get the one wey be say they do one another person come come say this girl na olosho normal and mumu people still supporting them una better vote responsible couple double k as much as i respect double k relationship i just believe to say make una allow people make they do wetin they like make dey make dey um play their game the way they want play am you no need to decamp on other person fave just to lift your own fave up the sky is big enough for all of us to shine another one come say so I deserve an award mentally I don't even remember it this one mean talk say she herself she never even no remember the last time she even had sex the way the thing dey go I believe talk say one e go continue to choke people because the girl is as if she dey purposely dey do am that's why I no dey even I no dey even carry her matter for head again anything wey be say she do I go just look her pass move on dey go where i dey go una take care una bye